Nanairana be ranjo tsy fidiny ianao satria fasika daholo ireo lalana rehetra rehetra eny. Ohatran'ny nanairana ny hoe hijanona aty mandritra ny firy taona izany ohatra ny kivy ianao fa rehefa vita ilay lalana dia ohatran'izay ihany koa izany ilay port. Raha ohatra ka manana port isika nefa tsy manana ilay infrastructure tokony hifanaraka aminy ahafahana manapita ilay vokatra dia ohatran'ny zava-poana ihany tompoko. angamba ny amin'ny fahitako azy sy ny fahitan'ny ataoko hoe ny sarambabem-bahoaka izay mampiasa an'io port io, ny opérateur économique izay mampiasa an'io port io. Voalaza teo angamba ny tamin'ny fandraisam-peo hafa nataonareo fa ny Programme Alimentaire Mondial dia anisan'ny mpanjifa lehibe an'ny Port de Wal. Mpanjifa izy satria mitondra entana io fa saingy mpanao. Vonjy, vonjy ara-tsakafo no tena, tena, tena andraikitry ry zareo. Izany hoe manampy ny mpiara-belona amintsika amin'ny tsy fanja, tsy fanjariana sakafo, tsy fahatsapian-tsakafo any an-tsena. Fa nitondra an'io entana io mandeha midina mankany amin'ny faritra izay tena tratran'ny le kere. Ataoko conteneur anankiray an. Azafady miteny chiffre fa tsy latsaky ny vingt cinq millions de franc na iray hect iray tapitrisa ariary maikeo amin'ny dimy amby fitopolo kilometry raha oharintsika amin'ny avy eo Tamatave miakatra mankao Antananarivo izay eo amin'ny sept cent mille ariary lalana trois cent cinquante kilomètre trois cent soixante dix kilometre ataontsika eo amin'ny six cent mille ariary sept cent mille ariary ataontsika lalana soixante dix kilomètre fotsiny andoavantsika raha eto tapitrisa ariary ny mitondra entana miala eto mandeha mankany no le lalana zany hoe raha samy raha mba misy kosa zany le lalana mety hiana zay vola lany hiodina amin'ny zavatra hafa ny vola fa tsy hoe lanianao amin'ilay transport fotsiny mety mahazo produit hafa tsika dia ohatran'ny lasa voaresaka lalana le izy fa le port nefa ny tena horesahantsika dia nefa ny tsy maintsy miaraka mirindra izay zavatra rehetra rehetra izay. Araka ny hitanao koa hoe lasa vitrine vide aloha izy amin'izao satria izay ny zava-misy an, tsara be eo amin'ny manodidina eo fotsiny, lalina be ilay profondeur, côté technique infrastructure any an-dranomasina izy ça va, fa ilay côté technique aty amin'ny aty amin'ny tanety izay hampifandray an'ilay port amin'ny faritra hafa dia tena mampalahelo fa tsy afa-mivoatra izy noho izay antony izay. Ho an'ny olona manokana izany ny amin'ilay sehatrin'ny hoe ilmenite a, io moa izany production anjarany manokana dia nahatratra tamin'ny deux mille quinze izy izao a, mbola vao teo amin'ny latsaka cent soixante dix sept mille tonnes izany ny vokatra naondran-dry zareo tamin'ny ilmenite tamin'ny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo. Tamin'ny deux mille seize izy a niakatra à deux cent cinquante cinq mille tonnes. Mbola latsaka dia latsaka izany raha ny tanjona raha ny tanjona sy ny atao hoe capacité an'ilay ilay orinasa dia izay nolazaina tany am-boalohany dia hoe sept cent cinquante mille tonnes par an. Dia niakatra isika tamin'ny deux mille dix sept dia tafavoaka ry zareo quatre cent quatre vingt un mille

Dia ataontsika hoe ao amin'ny fanoranana izany izao an, tamin'ny deux mille fanoran- tsy mitamba be e, import export, tamin'ny deux mille seize izao an, trois mille neuf cent quarante et un conteneurs izany no nifanerasera teo amin'io port io tamin'ny deux mille seize. Dia deux mille dix sept izy an, niakatra quatre mille huit cent cinquante. conteneur izany hoe mifangaro ao izany aloha ny vingt pieds sy ny quarante pieds ao ny teknisiana amin'izay no miteny hoe ny equivalent vingt pieds sy ny equivalent tsy teny antsika eto izay fa izay ny isan'ny conteneur nivoaboaka nihodinkodina teo niditra sy nivoaka tamin'ny deux mille dix sept amin'izao septembre deux mille dix huit izao tsika efa mahatratra quatre mille quatre cents conteneur izay izany ny nombre de conteneur nihodina teo hatramin'ny janvier deux mille dix huit jusqu'à hatramin'ny fin septembre deux mille dix huit zany hoe mivoatra mivoatra ny an-dalana ihany zany le toekarena satria taratry le toekarena eto amin'ny faritra ny tahan'isa ohatran'izany mandroso zany ny ny fanoranantsika satria ao anatin'izany fanoranana ny ankamaroan'ireo na dia na dia ataoko ara hoe ny fanafarana vary no tena tsy zato isan-jato azafady fa eny fitopolo na dimy amby fitopolo isan-jaton'ny entana miditra eto Fort Dauphin amin'ny Port de Houat dia vary avokoa. Izany hoe tena mbola manafatra vary be dia be isika nefa manana tany tokony hambolena isika. dia mbola mitady mbola mamboly aloha mbola manafatra aloha zany tsika zay zany a raha resaka tahak'isa amin'ny tenenina mikasika ny hoe fiodikodinana ao amin'ny port de wari fa raha izay taha izay a no resahina tamin'ny ti port tika taloha ity dia teto aloha tsisy fa- tsisy faneraserana ny vantana tamin'ny tany ivelany fa ka voatady mafinarina ny natao teto izany hoe raha manolona ny entana izany ny exportateur teto dia alefa amin'ny sambo eto Tsy miakatra mankany Antamatave aloha, dia any Antamatave izy vao atao daholo ny mombamomba ny fampidirana anaty conteneur sy ny sisa sy ny sisa, izay vao aondrana ny entana mankany an-dalana, izany hoe tsy teneniko anareo angamba ny avantage ny fisian'ireo port vaovao izany raha ny ohatra ny zavatra nisy teto fa dia tena nanala fahasahiranana ny opérateur-ntsika aty amin'ny faritra Anosy.